Hemmäňize salam men Mähri we meniň YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Bu gün howa örän gowy daşarda. Menem karantindan çykyp ahyr bir daşaryk neme edäýin diýdim. Bir hepdeden bäri öýde gabyr bolduk diýen ýaly türkmen dilinde gürlesek. Sizem neme iň soňky şu gürrüňimizden soň Trampyň kömek puluny aldyňyz diýip umyt edýän. Biz-ä aldyk, ýagny men we meň tanyşlarym begenişdik, zat etdik. Men-ä derrew o zat kreditnyý kartoçkamyň töleglerine ylgadyp iberdim o puly. Onsoň, aý, uly kömek boldy, elbetde, näme lişniý puly hiç haçan neme berenok-a, zyýan berenok-a. Wot, bir gün men bir günki temamy nädip Amerikada ýaşap pul ekonom edip bilýänligiň, ýagny bir ýollaryny aýtmak isleýän, gürrüň bermek isleýän. Çünki men özüm puly köp sowaganrak bolsamam, onda-da ekonom edip biljek ýerimde men özüm ekonom etjek bolýan. Eh, diýme-de, Amerikanyň ýagdaýy şol. Požarnylar, skorylar, ýeneler geçýärler, gaty gohly bolýar. Onsoň pauza däýmeli bolýar käwagtlar şeýdip. neme tak hälki gürrüň dowamy hawa ekonomlyrak edip ýagny ekonom edip biljek ýerimde ekonom etjek bolýan özüm osaň sizede şu öz etýän ekonom ýollarymy zatlarymy gürrüň beresim gelýä belki käbiriniňize kazby kömek bolar osaňam diňe amerika däl meniň käbir aýtjak zatlarym belki angliýa kanada ýaly ýurtlarda-da bol edip bilýän, bilinýän bolmaly, ýagny bolup biler, pylanam diýmelide. Şoň üçin başlalyň onda. Birinjilik bilen men aýdaly bir kategoriýa zada böläýin diýen. Birinjilik bilen o zat şeýle bir websaýt we websaýt diýen telefonda priloženiýa hökmünde-de gitýär, websaýt edibem kak ulanybilýäň öz kompýuteriňden. Onuň ady Groupon. Belki köpiňiz eşidensiňiz Groupon diýip. Grouponda neme her hili serwisleri arzan bahada alyp bolýar. Serwis diýemde meselem mende gyz hökmünde näme salona gitmeli bolsada aýdaly dyrnagymy oňartmaly bolsa ýa-da bilemok saçymy kesdiresim gelse da şony skidkaly pula edesim gelse şu Groupondan men şol serwisleri satyn alaýýan. Onsoň, meselem, aýdaly, men salonda saçymy kesdirjek bolsam, şo maňa elli dollara ýa otuz dollara düşse, belki, men Grouponda şony on bäş dollara tapyp bilerin. Şon ýaly. Onsoň, dyrnak zat oňarjak bolsam, şoňa meňzeş. Onsoň, Groupon diňe on ýaly salon işlerem däl, başga zatlara-da gaty peýdaly. Çünki, meselem, ine, Käbir adamlarda ine saglyk strahowkaňyz bolmasa da şu ýerde aýdaly gözüňize ine şu açki gerek bolsa ýa-da neme näme diýsemkam dişiňizi oňartmaly bolsa ýa dişiňizi arassalatmaly bolsa meselem şonam grupondan tapyp bolýa. Ups ýene-de polisiýa. Şas. Geçsinler şular. Söp geçdiler ötken. Demi şeýle dişiňiz adyňy arassaladyp bilýäň, arzan baha barladyp bilýäň we gözüňiz adyňam test etdirip bilýäň da neme zrenýaňyz adyňy. Otaň käbirsi meselem prosta çasny duktora öýdüp etdiräýýärler tam doly puluny töläp da. Aýdaly siz bir sanak şol Da, tam zubnoý wraç, tam wizitiňiz üçin jübiňizden çykaryp tölejek bolsaňyz, strahowkaňyz ýok bolsa, belki ýüz dollar tölärsiňiz. Onsoň arassalany üçin hem ýene bir ýüz dollar tölärsiňizmi, elli dollarmy, näme töleseňiz. A Grouponda bolsa, meselem, sen hem dişiňi rentgen etdirip bilýäň, hemem arassaladyp bilýäň. Şoňa opşi aýdaly şony kyrk dollara tapyp bilýäň sen grupondan. Onsoň şeýdip şu grupondan tapyp şo grupondan etdireniň gowy. Sebäbi ol olaram näme şu obyçny neme zubnoý wraçlar olaram obyçny nemeler ýöne prosto köpräk kliýent aljak bolup özüne şeýdip gruponda reklama etýäler ýani özüne kliýent toplaýada şeýdip sebäbi kliýent birden şolaň serwisini halasa ýene täzeden yzyna gidip şolary şolaryň serwisini ulanar diýip umyt edip neme aýdýarlar. Wot, soň şo tarapdan gruppon gowy. Meniň özümem iki-üç gezek dagy neme grupponyň üsti bilen dişimi zadym arassaladypdym. Gaty peýdaly neme, gowy zat, ýagny gowy o zat skidka zat berýär. Soň şu hawa gözüňi ölçetmekde-de, zrenýaňy ölçetmekde-de käbir ýerde hatda Neme äýnek zat satyn alyp bilýän ýerleriňdede o zat groupon bar ýagny äýnegi şeýle o zat edeňde äýnek satyn almaly nemesine gözleýäň naprimer tam grouponyň şu neme poisk knopkasyny basýaňda şu ýerde neme glasses diýip ýazyp bilýäň ýada contact lenses diýip ýazyp bilýäň zat tam oçki ýada kontaktnyý linzy Şoňa ýazyp bilýäň bolsaň şoňa serwisler çykýa. Şeýdip şo tarapda Groupon bolsa gaty peýdaly bolýa. Ýenede Grouponyň bir peýdaly ýerini meň halaýan zadym meselem ine joralaryň dostlaryň bilen oňa muňa gidip ony muny etjek diýäňde aýdaly wyhatnoýda zatda da oňa muňa gideli zat diýip üýtgeşigräk bir zat gözleseň şonam Grouponda tap bolýa. Meselem men Grouponda nämä gidipdim? Hang gliding diýip bir zada gidipdim. Hang glidingem şeýle bir hili ganatly zatda uçurýarlar seni ýokarda samolýot bilen galdyrýarlar osaň ganatly zatda asylyp sen uçýaň diňe sen ýek özüň uçaňok elbetde instruktoryňam seň bilen asylgy du diýen ýaly men suratyny goýaryn men düşündiribilmedim öýtýän ýok suratyny goýaryn uçup siz düşerňiz ýaly ana şonam men o zat skidkaly puly alyp tapdym. I şo gruponda şonýa zatlaram bar. Ine meselem şu tomusda o zada gidesim gelýä. Tože gruponda görkezdiler. Akulalar bilen ýüzmäge. To ýes akwariumda Long Island diýen bir ýerde akulalar bilen ýüzüp bilýämişiň akwariumda. Rişotga salýarlar seni. Wot ana şoňa gideýin diýip otyryn. Ýagny şu tomusda bir planlarymyň biri. Şu tarapdanam grupon gowy. Ozan gruponyň ýene-de bir taraby bar. Eger Groupondan edesiňiz gelmese, meselem, siz Groupona girip, Groupondaky şon ýaly serwislere seretýäňizde, hälki gidesiňiz ýer, gelýän ýerik özüňizem jaň edip sorabam bilýäňiz. Meselem, şeý diýip, hälki Hang Gliding diýen ýerimde men baramda, maňa şo ýeriň başlygy näme diýdi? Sen diýdi, indiki gezek ýene gelesiň gelse diýdi, sen Groupondan satyn alma-da diýdi, bize primoý jaň edäý diýdi. Bolsaň biz saňa şo grupponyň pulundan puly ýaly edip arzany berip bileris diýdi. Menem bä gowy eken diýdim. To ýest men şony näçe azandy içnimi aýtsam ýadyma düşenok. Ýüz otuz dollarmy nämä düşdi asla şeýle seretseň. Onsoň eger şony gruppondan satyn alasym uje bu ýyl men ýene-de gitmegi plan etsem men şo ýüz otuz dollary gruppona tölemän göni şol neme şo ýeriň nemesine telefon nomeryna jaň edip şeýdip predlagat edibilýän ýagny men grupondan siziň serwisiňizi gördüm ýüz otuz dollar ekeni men size prýmoý tölesem bolýamy zat diýip şon ýaly neme edibilýän şo ýerem bar gruponyň men gruponyň zadyň websaýtyny neme prilaženiýesini belki linkini zadyny aşakda goýaryn görüp bilersiňiz. Ana ol bir ekonomny ýoly. Ýani Amerikada şo käbir zatlar ekonomiçni edip biljek zatlaryň. A kstati Grouponda işe restoranlaram o zatlary ba. A restoranda meselem iki adamlyk nahary tam üç neme three course meal ýani üç sanak nahar neme başlangyjy obyçny to ýest appetizer, main course biram desert. Şu üç sany aktanda başlangyç nahary, soň orta, glawny nahar, bir hem şu desertiňi тоже iki adama neme skidkaly iýip bolýar. Şolam bar grupponda eger siz neme isleseňiz belki. Wot soň şol bir nemesi grupponyň şo gowy taraplary kän. Şony men size rekomendować etýän özüm. Ikinji Meniň pul ekonom etýän ýerim, men opera gitmegi gowy görýän özüm. Operada bu Nýu-Ýorkda-da Metropolitan Opera diýip opera neme, opera nu ýeri bar, zdaniýa bar, karoçe, indi teatr ýaly, opera teatry bar. Wot, soň ol operada indi belki hemme kişi halap durmaz operany, ýöne meň özümem halamsoň, joramam halansoň, biz şo opera gitjek bolýas. O operadam neme? Asly operanyň nemesine şöyle biletini satyn aljak bolsaň iň arzan bilet iň yzda durulýan ýany bir sidenýasy zadam iň yzda biletler gzete bilemok ýüz ellimi ýüz segsen dollardan başlaýar toýz gymmat konkretno o beýleki öňi orkestriň öňünde durýan oturgyçlara bar pişeýatam üç ýüz ýigrimi bäş dollarmy näme şonýa bolup gitýär soň gymmatda hakykatdanam şony ekonom etmek üçin näme karoçi men student wagtyma o zat studentçeskiými ulanýadymda şo ýeriň biletini ýigrimi bäş dollara alýardym şoň üçin şol şo zzelka şolarda şu wagtam bamyşyn o soň eger siziň studentçeskiý nemäňiz bar bolsa ýagny aýdi kartyňyz bar bolsa siz şolara baryp neme şo şouň güni meselem şu gün aýdaly Nemäni görkezseler bilemok. Tokatany görkezseler bilemok. Ynha prosta nazwaniýe ýa-da a Karmen, Karmen naprimer hemme kişi Karmeni bilýär. Eger şu gün naprimer Karmeniň şowy bar bolsa, men meselem şu gün aýdaly on iki bilen bäş aralygy, Baryp, şo ýerde studentskiý biledim bilen Karmen üçin iki sany ýa näçe sany bilet alyp bilýän. Ol saňa ýigrimi bäş dollarjyk bolýar. Sebäbi olar saňa nemes lişniý galan biletlerini satýarlar-da, sebäbi her kim baranok-a aňryk üç ýüz ýigrimi bäş dollar töläp bilet almaga. Kak be baýlar barýar, elbetde, ýöne her kim ne может se pozvolit. Onsoň şo sebäpden galan-gaçak biletleri satýarlar. O galan-gaçak biletlerem öňde oturylýan rýadlara-da köp. düşýär. Men meselem orkestriň göni arkasynda oturyp gördüm. Şu üç ýüz ýigrimi bäş dollarlyk ýerlerde oturyp gördüm, ýigrimi bäş dollar töledim özümem, to ýest eto oçin arzan. Ana şol konkretno gowy neme, i daže hökman student bolmagam hökman dä, olar şo galangaçak biletleri ýigrimi bäş dollara da satýan wagtlary bolýar, ýöne prosto tak, ýagny sen student bol, bolma, tapawudy ýok. Osaň şonýa ýöne-möne ýigrimi bäş dollara satýan wagtam bolýar, onam siz opýat je şol Şol şou güni, to ýest eger şo şou ertir boljak bolsa, ertir, günortan sagat on iki bilen bäş aralygy töwerek, ýa-da bir bilen bäş aralygy töwerek barýaňyz-da aýtýaňyz, men tipa şo ýigrimi bäş dollarlyk bilet satýaňyzmy, şony ala al aljak diýip neme etýaňyz, soraýaňyz kassada, göni kassa baryp neme etýaňyz, soň kassadam aýtýar, hawa bilet bar ýa ýok, şonýaly o zat diýerler-de, soň şoňa görä, Bilet satyn alybermeli. Wot. Ana şol konkretno meniň gowy görýän nemelemiň biri, nu, işlemiň biri diýen ýaly. Şeýdip o zat, pulumy zadym şeýdip ekonom etýän. Neme? Operada ýagny. Sizem opera halaýan bolsaňyz şeýdip bilersiňiz. Ýene-de pulumyň ekonom etýän ýerim, men meselem şeýle websaýt bar, neme ady? Wiki Buy bilen belki siz reklamada görensiňiz çünki gaty köp reklama etýärler ol web saýty Wiki Buy Wiki Buyda o näme diýseňiz näň men size suratyny zadynam neme şu wideonyň arasyna salyp neme ederin Wiki Buy ol neme siziň şol kompýuterni brauzeriňizde ekstension bolup gitýär ýagny siz şony prosto öz kompýuterni brauzeriňize dabawic edibilýäňiz osaň dabawic edibilýäňiz welin osaň Eýle-beýle internetden şoping etýäňiz-ä, meselem, Amazondan şoping ediň ýa Macy's-dan ýa lýuboý bir websaýta gidip şoping etýän bolsaňyz internetden, zat satyn alýan bolsaňyz, daže eBay-dan hem meselem, şol Wikibuy size şo şoping edip oturan wagtyňyz otaň neme şo çekauda çykýaňyz-a, ýagny korzina salyp uje tölemek üçin o zat edeňizde, şonda Wikibuy awtomatiçeski skidka etýär, ýagny şol promo kodlary awtomatiçeski işletýär. Şol prýam brauzeriň özünde işletýär-de, size diskount berýär. Men meselem, şeýle meselem aýdyp bereýin size. Men gaty köp pul ekonom etdim geçen Krismasda, bir Thanksgiving-de daşonýar boldy. Christmasda karoçe men Macy'sdan rasprodaža diýip kurtka zat satyn aldym ony hejen üçin aldym. Onda o kurtka şeýle bahasy ýazylgy dur näçede şu ýüz elli dollarmy nämi karoçe bir kurtka we soň şonýa kurtka i potom neme başga zatlaram karzina saldym kurtkadan başgada we soň soňam şony çek auta basyp şeýle çykjak wagtym hälki wikibuy awtomatiçeski şu promo kodlary neme etdi.

Amazondaky duran zat gymmat görkezilen bolsa, hälki Wikibuy awtomatiçeski neme ýaşylja reňkli bolup aşagyndan çykýar. Tipa şul zatda aýdaly bäş dollar ýa on dollar ekonom et diýip ýazylgy dur, ýagny save tam five dollars ili ýeşo ştoto. Ozal şoňa basýaň welin saňa seni uje başga websaýta äkitýär, şol näçe bäş dollar arzan websaýta ýagny. Ýa-da başga bir o zat satyjynyň o zadyny äkitýär, linkini äkitýär. Şeýdip o zat siz konkretno gowy pul ekonomiýa edip bilýäňiz şo Wikibaýda. O soň pul ekonomiýa etmeg-ä bir, o soň o wiki Wikibaýyň üsti şon ýaly Wikibaýy ulanyp ýörseň şu ekstenşnda dursa Wikibaý ýşo sen ulananyň üçinem saňa neme pul münýär ýani. Wikibaýyň özünde münýär pul ýani sen bir kredit ýaly zat alýaňda. Onsoň kredit ýa zat alýaňda onsoň isleseň meselem sen indi aýdaly alty aýlap ulandyňmy şo wikibaýy onsoň belki sen internetden köp şoping zat eden bolsaň belki ýigrimi dollar kredit zat toplansyň ýa bäş dollar kredit toplansyň wikibaý görkezýär saňa tipa sen bäş dollar topladyň dört dollar topladyň şonýaly.

ýagny podariçnyý sertifikat kart ýaly. Osaň ol hem TJ Maxx hem Marshall-da hemem Home Goods aýtýan şolarda sowup bilýän. Osaň menem kakras näme ýigrimi iki dollar besplatno mugt ýigrimi iki dollar aldym-da gitdim TJ Maxx-da özüme gerek zatlary aldym ýene-de to ýest ýene-de bilen kak näme pul sowup bilýän-de. Wot şony zat etdim. Ine şolam bir gowy Näme ekonomiýa edip biljek ýollaň biri-da. Men onuňam linkini aşakda goýaryn. Tak, indi ýene näme? Maşyn barada bul uje bolýa oglanlara näme degişli bolar, hatda gyzlara-da degişli bolup biler. Meselem, Amerikada prawa aljak bolsaň, ilki başda näme etmeli? Hat ýazuw testini geçmeli, ondan soňam uje sürülýän sürüjiniň testini geçmeli, şeýle dälmi? Indi, eger siz Nýu-Ýork, Nýu-Jerzi tarapda bolsaňyz, men eşitdim, to, što Nýu-Jerzide siz ýazyjylyk testini geçmänem, neme, prawa na woždeniýe alyp bilýämişiňiz diýip. Olam nähilimişin? Meselem, siziň Türkmenistandan prawaňyz uje bar bolsa, öz Türkmenistanda süren prawaňyz barsa siz şony alyp New Jersey baryp şo New Jerseyda o zady edibilýäňiz prosta şo wojdenýe testini geçibilýäňiz. Tak neme wideo biraz bölündi. Şon ýaly New Jersey öz Türkmenistandaky şo prawaňyzda baryp siz şo ýerde diňe wojdenýe testini beräýmeli, osaň şeýdip Nýu Jerside prawa alyp bilýäňiz siz. Nýu Ýorkda beýle däl, Nýu Ýorkda öňden bärem başga ýurtdan hem prawaň bolsa, wsy rawno ýazyjylyk şo ýazylýan testini bir geçmeli, plýus woždeniýe testinem bir geçmeli. Ýöne ýene bir zady bar, Nýu Ýork ştatynda meselem sen daşary ýurt prawaň bilen bir ýyllap, maşyn sürüp bilýäň. Ýagny seň daşary ýurtdaky şu inostranny prawaň işleýär şu ýerde bir ýyl. Ýöne bir ýyldan soň sen uje o zat etmeli. Ýagny Nýu Ýorkuň prawasyny almaly bolýaň. Başga ştatlarda-da ştata bagly her hersiniň öz bir nemesi bar, zakony bar, prawilosy bar, ony internetde barlap bilersiňiz. Ol birinji. Ikinji, eger Meselem, ine, siz lýuboý ştatda, bilemok, Nýu-Ýork, Nýu-Jersi, haýsynda ýa başga ştatlarda bolsa-da, maşynyňyz üçin strahowka gözleýän bolsaňyz, arzan strahowka gözleýän bolsaňyz, men bir websaýt tapdym. O websaýtyň ady The Zebra dot com. Zebra diýende zebra, tipa the, THE, zebra toçka kom men linkini goýaryn şo ýerde meselem siz arzan neme maşyn strahowka awto strahowkany tapyp bilýäňiz realno konkretno zat ol men barlap gördüm meselem bilemok tam toyota avalon barmy şo ýerden soraýar tam brendi näme toyota okey tam meýki näme avalon Näçinji ýylyňky iki müň on bäş meselem daýy iki müň on sekiz näme bolsada osaň şo şo haýsy ştat osaň meselem nýu ýork diýip ýazýaň osaň aşagynda uža saňa rezultatlaryny çykaryp berýä haýsy iň arzan insurance-dan gaýkomy ýa bilemok olsteytmi ýa näme insurance bolsa saňa arzan insurance-lar görkezýäler ana şolam gowy websaýt şonam size rekomendawaýt etýän. Osoň tak. Ýene bir maşyn nemedeňde bir ekonom edip biljek ýoluňyz şu. Meselem ne siz şu awto strahowkany ozat etýäňiz-ä maşynyňyz üçin, täze maşynyňyz üçin. Şu awto strahowkany dokument bereňizde siz meselem Nýu-Ýork ştatynda ýa başga ştatda ýaňy draýwer ýaňy bir şu prawa na wojdenýaňyzy alan bolsaňyz siz Neme diyip hasap edilýäňiz? Täze wodiçel diyip hasap edilýän. Osaň täze wodiçel diyip hasap edileniňiz sebäplem size strahowkany gymmadrak bermekleri mümkin. Sebäbi olar bilenoklar-da siziň gowy sürüjimi, erbet sürüjimi bolýanyňyzy. Osaň şoň üçin täze şo neme drivers license alan adamlara täze sürüji diyip şeýdi gymmadrak beräýýärler. Osaň şo ýerde-de hitirlik edip bolýan eken akasda. Akasda siz şol Awtostrahowka dokument bereňizde ýa şolarla telefonda zat-a gürleşeňizde siz aýtýaňyz meselem, Meniň Türkmenistandanam woditelskiý prawam bar diýýäňiz. Meselem, ine, on ýyldan bäri men Türkmenistanda sürüp ýörün maşyn ýa-da on bäş ýyldan bäri diýip. Onsoň woditelskiý prawaň kopiýasyny iberýäňiz şolara. Onsoň olar siziň diňe şol Amerikada alan prawaňyzyň ýylyňyzam hasap etmän onuň üstüne siziň Türkmenistandaky süren ýyllaňyzam üstüne basýarlar. Ýagny goýýarlarda şeýdip aýdaly size Nýu Ýorkuň prawasyny alty aý mundan ozal aldyňyzmy? Siz tam Türkmenistanda on üç ýyllap sürdüňizmi? Onda size şol on üç ýyl alty aýdan bäri maşyn sürüp ýören adam diýip. Sizi oda hasap etýärlerde aýdaly dört ýüz dollar strahowka derek size belki iki ýüz dollarçylyk strahowka berýärler toýs apyajda skidka gitýär konkretny otaň şonam ulanybilýäňiz şolam bir puly ekonom etmeli ugry bir ýoly ýöne meniň rekomendować edesim gelýän zadym siz amerika geleňizde näçe çalt wodiçeskiý prawa aldyňyz şonçada çalt aljak boluň. ki aýlaňyz ýyllaňyz üstüne münsün siz maşyn sürüň sürmäň tapawudy ýok glavnoý şto bu siziň şu eliňizdäki woditeskiý prawaň wagty uzalsyn näçe uzalsa şonçadam size neme da awto strahowka arzan düşýä soň on ýyldan satyn alaýyň maşyn tapawudy ýok ýöne siz şony ulanman ýöne dursaňyzam Dudursaňyzam öýde tozap ýatsa da şrawnoo gowy şol ene woditiskiý prawa şony alyp goýuň özüňize şeýdibem pul ekonom edilýär a başga da nemesi ýok öýtýän başga näme ekonom edip bolýaka ýenede pikirlenerin ýöne wrode boldy öýtýän başga mende oý neme ýok a ekonom edip bilýän nemeleme ýok ýöne şon ýaly a eger wideony halan bolsaňyz hökman laýk goýuň. Aşakda kommentariýa ýazyň, eger siziň hem bir bir ekonomiýa etýän ýoluňyz barsa habar ediň. We ýene-de öz belki Amerikada ýa ýene başga ştatlarynda, to ýest Semmi ştatlarynda ýaşaýan dostlaryňyz, tanyşlaryňyz, zatlaryňyz barsa, olara-da şu wideony iberip bilersiňiz, ýagny paýlaşmak üçin, belki olara-da peýdasy deger. Hawa boldy başga ine şu wideonyň soňy gelip diýen ýaly laýk goýmagy unutmaň paýlaşyň wideony belki köp adamlara kömek eder we kommentariýa ýazyň hemem neme kolokolçigede basyp goýberiň çünki indiki gezek ýene wideo çekemde size habar berer ýaly indiki gezek görşeýinçä onda şu wagtlykça sag boluň paka paka.